Oh, he toko iti. Oh. Oh. Kai kōrero e ngunguru nei. Katoa e nei. He kōrero Māori. Nō reira tēnei te kite atu nei. Kene pia ka whai wāhi ki tēnei tēpu ki te uiui. I ngā huatanga. Ko te marama nei peana. Tēnā koutou, tēnā tātou, tēnei mātou. Oi.
Oi. Tēnā koutou. Te ata, te ata. Mm.
Tō reira, he kore... he kōrero ā koutou mō Mahuru Māori, mō kai kōrero, mō ngā kaupapa o tēnei marama pēnā i te wiki o te reo e haere mai ana.
Te whainga hoki, e he rawe te Ngā kaupapa whakaora, whakaputa, whakakōrero, whakarākai ā-rero a te tangata kia kōrero tō tātou reo. Ani ko ana i te, i te mane, uh, i pāke nei nā tērā i whakarewengia tērā kaupapa i a te koko o te reo. Mm, te koko o te reo.
Uh, I raro i a te, te maru o te tau umātauranga. E hia pea ngā kaupapa reo kei te whakatūria ki kō, ki kō, engari ki tēnei kokonga noa o kā aunga ake, a re kore e rā atu kei waho kei te Aotearoa nei, ka kōrerotia tō tātou reo. Mm. Hoi anō e hariko ana te kākau, kia ki te atu koe e ariki me ko te Māori anake. Hei konei ngā taikiri katoa. Ai.
E, ka mutu kei te uru tonu mai etehi. Ko reira, oi, no reira, karepa. Ka, ka mihi a karepa ka tika. Ai a te mei ki a karepa.
Ah, kaua ko karepa engari, engari ki tona hoa, ah. ki ana hoa katoa.
tu ana te rā i ana kaimahi. Ana kaimahi. ah, ah.
Ao, no reira tēnei ka mihi ake, mauri ora.

He tōrero katoa nei te epu. Tērā wāhi hoki. E, nō reira, kei reira e rā te epu, ā, hei poke i a kōrua, i a tātou. E. He Charles. Um, hi. Kia ora ra e te whanau. Oh, kei te ora. Tēnā koe. Whai ana, whai ana. Here to Māhare.
Wow. Ara te reo e rere rere haere ana. E kare aku whakamataku ki te Pokepoke i a rātou. Ko te upoko te ika. I a rātou e kaikai ana, tēnā koutou. Kei te pēhea? Oh, ka whakatau ahau ki konei ki te tuku i ētehi pātai ki a koutou, nē? Nō reira, kei te haere mai i te wiki o te reo, nē? Kei te haere mai i te wiki o te reo. Nō reira, tēnā, homai ētehi whakaaro. Mō ngā kaupapa pēnā i Te Wiki o te Reo, Te Māhuru Māori, te kaikōrero nei, tēnā koe, me tō poraka pūkanana, Te Taura Whiri i te Reo. Nō reira, tēnā, homai ētehi whakaaro. He aromatawai tēnei.
Ahakoa he, ahakoa he iti tō tātou reo, kia kaha, haere tonu, kia korero, kia korero, kia korero.
Tēnā koe.
Ahakoa he iti he pounamu. Ahakoa he iti he pounamu. Nō reira, ehara i te mea he Māori katoa tātou i konei, nē? He nui ngā whakapapa, nō, nō hea koe e whā? Ā, nō te rā ki o Amerika ki te tonga, nō Venezuela aha, nō Caracas aha. Kia ora.
Me tō whakapapa rangatira nui nei. Āe. Nō reira, nō hea koe e whā? Ā, nō Te Waipounamu, ahau.
No Te Wai Pounamu?
Ae, ae, engari um, no Pōtarari, no Ingarari, no Tupuna, Tawhito. Kia ora. Oh, he whanaunga tāua. He whanaunga tāua. A ka mutu, uh, he airihi hoki tēnei, uh, no wēra hoki tēnei, Nō te whānau Drabble, nō te whānau Macaulay. E, nō reira, tēnā koe, tēnā koe, otirā tēnā tātou e te Wiwī, kei konei hoki a Wiwī.
Engari, i tū ake au i te whenua moemoeā. Moemoeā.

Tau moku tipuna ki te taha o Hikurangi. Ai, i, i tukuaki au ki Turanganui. Ka pai, nō reira kua kainga mai nei ki te ūpoko o te ika, ne? E, kia ora, kia ora. E te whaea, e te taura whiri i te reo.
Nō Ingarangi, nō Kotorani, nō Airani.

Tika tonu. So, kei toku mahi, kei taku mahi hoki, kei te hiahia au ki te korero Pākehā. Oh, tātou, tātou nei.
Ko reira, anei ngā hoia o te reo, nā, e kaha whanake ana i konei. Mauri ora ki a koutou, tēnā koutou. Morena e te whānau. Morena. Ngā mihi nui. Ngā mihi. Ui. Ah. Nō reira, anei te māpu o Kai Kōrero e mihi atu ana ki a koutou, ah, tātou e whanake mai ana ki te māhuru Māori, ki te wiki o te reo hoki, Morena!